Mwari ngaakuropafadze akuitire zvakanaka panguva yaka zvakare yekugoverana shoko raMwari, nguva yekusimbisana, kupanana tariro nekupanana upenyu. Shoko raMwari kudya kwomweya yedu. Munhu hararami nechingwa bedzi asi neshoko remwe nerimwe rinobuda mumuromo waMwari. Ndichaverenga soko raMwari kuVhangeri yaJohn eh, chapter number 5

when the water is stirred up but while I'm coming another steps down before me, Jesus said to him, Rise, take up your bed and walk. And immediately the man was made well, took up his bed and walked, and that day was a Sabbath. Ndoda kuti nditaure pamusoro penyaya yahelper mubatsiri munhu anokubatsira ndinokunamatira kuti mwari akutumire mubatsiri may the Lord open doors and bring and call your helpers in life you need somebody to help you vanhu vose vane chavakaachiever vanhu vose vakabudirira vanhu vose vakakunda vakaita zvinhu zvinobatika nezvinoonekwa. Ukavabvunza nhoroondo yavo, unokutaura kuti kune munhu akandibatsira. Umwe anokubatsira neidea, umwe anokubatsira neadvice, umwe anokubatsira nemari, umwe anokubatsira kukukonekta achikonekta kune umwe munhu. Mwari wedu ndiMwari wemadivine connections. Mwari ndiMwari anokupa munhu anokubatsira. Pano taverenga nyaya inozikanwa nevanhu vese yepool of Bethsaida. PaPool of Bethsaida paive nemurume aigarapo akanga achirwara, ari murwere, ari chirema for 38 years. Zvino Mwari wakanga achiita kuti at an, an, an, an, an announced time, pasina anoziva, pasina audzwa, An unannounced moment kwaingouya mutumwa wobvongodza mvura yepaPool of Bethsaida. Anenge ajambira kwekutanga ndiye aipora. Zvino zvakaitika for a long time murume uyu akagara paPool of Bethsaida achishaiwa munhu anomubatsira. Vamwe vaijambira vobatsirwa, vopora, vojambirwa, vojambira, vopora. Zvino Jesu achisvika pamunhu uyu. Unomubvunza mubvunzo unondinetsa nanhasi. Unoti kumurume uyu, Unoda kupona here? Unoda kupona here? Obviously murume uyu waida kupona. Asi Jesu akanga amuona kuti akanga aora mwoyo, akanga apererwa, akanga asingachazivi kuti ndichapona here, ndichawana mukana here, ndichaita sei kuti ndiwane kuponeswa kwangu. Murume uyu unoti, Ndinoda kupona asi ndinoshaiwa munhu ndinoshaiwa munhu anondikandira mumudziva kana mutumwa auya. Vamwe vanonditangira kupinda. Vana baba nana mai zvinorwadza kurarama muupenyu uri wega mulife woshaiwa munhu. Kushaiwa munhu anokubatsira unorarama in a wilderness, unorarama in a desert, unorarama in isolation Hauzviite kuti urarame ushaiwa vabatsiri mumhuri yokwenyu Mwari ngaakumutsire mubatsiri e, kubasa kwaunoshanda Mwari ngakupe mubatsiri muchechi maunopinda Mwari ngakutumire mubatsiri Zimbabwe ngaitumirwe vabatsiri kampani yako ngaitumirwe vabatsiri mhuri yokwako chese chaunoita bhizinesi rako ngariwane unoribatsira murume uyu paakati ndashaiwa munhu anondikandira mudziva Jesu unoti simuka ufambe Ndobva Jesu amuporesa. Jesu unogona kuve munhu auya ne solution yako. Jesu unogona kuve munhu auya ne breakthrough yako. Jesu unogona kuva ne munhu auya ne mhinduro yako. Mwari wekudenga ngakuite zvakanaka. Jesu ngakurangarire. Mwari akurangarire. Ave ndiye anokubatsira washaiwa anokubatsira washaiwa anokutsigira ngaakutsigire washaiwa anokumutsa ngaakumutse washaiwa anokupa rimwe zano iye ngaakupe zano jesu ngaave mubatsiri wako usashaiwa munhu anokubatsira muupenyu upenyu hwako ngausava dry upenyu hwako ngausava lonely upenyu hwako ngausava isolated wana vanhu vanomira newe wana vanhu vanokutsigira mwari akuitire zvakanaka muzita rajesu kristu amen